Уруокпун үөрэтэртэн олус сүрэҕэлдьээн, аһыллыбыт кинигэбин аахпакка олордохпуна, уоттаах харах куоскам олоппоско ыттынна, курдьугунуу-курдьугунуу олоҥхолоон барда Сааскы кими ахтабыт, сааскы күөхтэн үөрэбит. Үөрбэт арай сааскы кэмҥэ үөрэҕэр куһаҕан. Кыһын мэнигилээн, кылааһын бүтэрбэтэх, куоскам ити туһунан курдьугунуур, олоҥхолуур Хабырыыс уол төбөтүн сонньутан дьиэтин диэки саллаҥнаата Кылааһым бүтэрбэтэҕин билбиттии, кыһыл харахтаах биир ынах күнчэрийэн көрдө: «Баа» диэн маҕыраата, «Маамаҕар этиэм» диэтэ, томторуктаах торбос чолос гынна: «Мээ» диэн мэҥирээтэ, «Мин эмиэ этиэм» диэтэ, ахсаан уруогар сыанам маннык: Соҕотох диир-дии кырдьаҕас оҕус кутуругун дэйбиирдиир, историяҕа кини билиитэ икки эрэ этэ Билэр ыалын олбуоругар биһиги уолбут кэллэ, эйэнэлээн кэлэн эккэлии көрсөр, эрийэн ыт баара, бүгүн кыыһырбыт, аһыытын килбэтэн арчыланыы түстэ, ар-ар-ар Кэр-бар, кэр-бар, бар, бар, бар Туттан холдьоҕуллан, оргууй атаҕын тардан ойуурга барда. Ойуур чыычаахтара оргуйа түстүлэр, киксибит курдук бары кинини үөхтүлэр. «Сиби, сиби, сиби! Сирэйин көр! Чуп-чуп-чуп! Муннун көр! Чий-чий-чий! Кириэстээх!» Оппут кииттэн Мэкчиргэ хараҕын үтүктэн, Акаары баҕайытык алаарыччы көрдө: «Дах дарараах, дах даах, я тураак, ты дураак, даа, дураак, дураак» Кыччыйыам баҕар диэн күөлгэ киирдэ, кылааһын бүтэрбэтэх кыһыылаах санаатын умнуоҕун баҕарда, өлөҥ оттон үөскэ үс кус уһунна: «Мээт, мээт» Үөрэҕин, үөрэҕин бүтэрбит, бүтэрбит, оҕо дуо, оҕо дуо, су, су, су, диэн халба саба саҥарда, маат-маат, саат-саат, маатырҕаата көҕөн. Өлөҥ от быыһыттан моонньуҥ өрө күөкэтэн мороду кус мородулуу, кутан симэн кулугуруу, үрүт үөһэ этэн үөҕэн барда. Урут, урут, уруогун Урут, урут, урут, урут ончу үөрэппэтэх, урут, урут кылааһын, урут, урут бүтэрбэтэх, ыттыын-кустуун көтөр-сүүрэр, бука бары кинини үөҕэллэр, кинини мөҕөллөр, санаарҕаан-санньыйан саллаҥныы хааман дьиэтигэр кэллэ, кыһыл тараахтаах бөтүүкэ кыланна эмискэ: «Куккарикуу, эрэйдээхпиһин, Куккадыку, муҥнаахпын! Кылааһын хаалбыт кыбыстыылаах солунун ийэтигэр киирэн этиэҕин саатта: «Эрэйдээхпин! Муҥнаахпын!» Оттоох сарайга оргууй киирдэ, сылайбыт быыһыыта сытаат утуйда, кэрэ түүлү кини түһүү сытта, саас эбит оскуолаҕа, үөрэҕи түмүктүүллэр Кини кылааһым бүтэрбит, сыаната түөрт биэс эбит, дьонугар кэпсии үөрдэ, дьиэтин диэки сүүрдэ Түүтээҕэр чэпчэки түргэн да кини «Үчүгэй! Үчүгэй! Барыта үчүгэй!» ойуур чыычаахтара эмискэ оргуйа түстүлэр Чуп-чап! Чуп-чап! Дьэбэт дьиридии!

Ханна да бардын, ханна да хаамтын, ыттыын-кустуун көтөр сүүрэр, бука бары кинини хайгыыллар, кинини таптыыллар. Үөрэҕин бүтэрбит үөрүүтүн этээри дьэргэйэн-дэгэйэн дьиэтигэр тэбиннэ, кэрэ үөрүүтүн ийэтигэр кэпсээри: «Уруйдуубун, куккарикуу! Кыһыл тараахтаах бөтүүгэ кыламмыт хаһыытыттан үчүгэй түүлүттэн араҕан үргэн уһугунна: «Сааскы күөхтэн, үчүгэйтээн, оҕолоор, үөрэргит иһин кыһыҥҥыттан кыһанан кылааскытын бүтэрин куоскам миэнэ курдьугунаан олоҥхолоон бүттэ, бэрт сөп» диэн куолаан Бөтүүк дьүөгүлээтэ.